Jekk qed titħajr tagħmel xi riżoluzzjoni, l-ewwel qed ngħidlek toqgħodx tagħmilhom. Għax m'għandekx għalfejn toqgħod tistenna l-ewwel ta' Jannar biex tagħmel xi ħaġa. Li qed jiġrilek forsi bħalissa jekk qed tgħid mill-ewwel ta' Jannar nagħmel hekk ta' jew nagħmel hekk jew nagħmel l-oħra. Normalment dik hija ġast qed tagħmel high hopes, ovvjament tħossok tħajjeb ta' bil-high hopes toqgħod tgħid istrina, ejwa taf l-ewwel ta' Jannar nagħmel hekk nibdilek, tintelek kollok entużjażmu. Però jekk inti waħda minn dawk il-persuni jew wieħed minn dawk il-persuni li meta mbagħad tiġi għall-fatti tbati, allura jiena ħa ngħidlek isma', tibqax tiddilejja aktar. L-ewwel ta' Jannar baqagħlu xi tliet ġimgħat. Jien nixtieqek illi minn għada taqbad oġġett wieħed u tibdlu, tagħmlu aħjar. Per eżempju, xi ħaġa fina u żgħira bħal daqshekk għafast is-snooze button ta' filgħodu. Mela malli qomt jiena, daqq l-alarm, qomt. B'għad dak il-mobile, per eżempju, tfejt l-alarm u għal bżonn, jekk inti tiġi f'tiegħek billi, jien naf, tiċċekkja Facebook xi ħaġa biex inti forsi jibda jaħdem moħħok, iċċekkja Facebook jekk hemm bżonn. Idealment aħjar minn hekk taqbad u tqum minn hemmhekk, tajjeb, bħal per eżempju tħalli l-alarm tiegħek f'faċċata tal-kamra, ħalli żgur ikollok tqum għalih, u minn hemmhekk imbagħad tibqa' sejjer il-bathroom taħsel naqra wiċċek u bdejt il-ġurnata. Għalfejn qed ngħid li jekk qed insemmilek din l-ħaġa partikolari, per eżempju, l-isnooze button? Għax sabu li jekk inti ħa tibdel xi ħaġa kbira, bħalma huwa l-fatt li tkun dixxiplinata, taf ix-xħin qomt qomt, mhux toqgħod tittratieni, dak ħa jgħinek biex tkun dixxiplinata f'ħafna areas oħrajn dakinhar stess. Il-qawl Malti jgħid il-ġurnata minn filgħodu turik. Jiena ħa ntiha daqsxejn ta' twist. Il-ġurnata kif tibdieha, hemm ċans kbir li tkompliha. F'liema sens qed ngħidu hekk? Jiġifieri kif bdejt il-ġurnata, jekk inti bdejt u iwa, mhux ħames minuti għafas tul is-snooze, u iwa mbagħad inqum ħames minuti wara, qed tagħti messaġġ lil moħħok illi huwa orrajt illi nitratieni, orrajt li nkaxkar saqajja, orrajt li ma nibda qatt. Mela nixtieqek li minn għada filgħodu tibda minn dil-ħaġa żgħira u ara kif ħa tkompli taffettwalek il-bqija tal-ġurnata. On a side note, dil famuża snooze button sabu illi meta inti tafa' snooze u terġa' torqod dawk il-ftit minuti tagħmel iktar ħsara milli ġid, ir-raġuni hi illi sa ma jerġa' jagħmel jerġa' jdoqq dak l-alarm wara l-isnooze jisu jgħaddu madwar disa' minuti moħħok ma jkun straħ xejn anzi kważi kważi inti tkun bdejt dieħel ġo raqda terġa' tqum u kif qed ngħid tagħmel iktar ħsara milli mistrieħ. Jekk tgħallimt xi ħaġa minn dal-video ħa nitolbok tagħmlu like jew love. U bħal dejjem jekk jogħġbok agħmlu share ħalli ħadd ieħor il-friends list tiegħek ta' Facebook jitgħallmu xi ħaġa. Jekk b'mod personali nista' ngħinek b'xi ħaġa kkuntattjani privatament jew fuq il-page tagħna jew bagħtilna email jew tista' anke ssib il-contact number tagħna u ttina ċempila insomma. Minn għada, ibdel oġġett wieħed illi ħa jibdillek ħafna oġġetti. Niltaqgħu.